Naro aeteire amakong'u amange korwa magega, abanto bare gocha bono abatwoma botuko, abana bakorenda esukuru barware, abachaka, kwanyora ng'a enibo yane narosiri nkore akaba nde biasara bikende, kwanyora natumire chibesa chiakorire ki chiaria. Neranyarekane ng'a omorogi oyo noare iga, aba bakoreta aya aase erieta ria Yeso Kristo basibore batige ebinto ebi iga Yeso bakobwatigwa nomobaru bw'obogima bwabo. Mwanche omorigereria o Gusii Voice naende ntogwakera mbuya mono ase eng'encho abange ba subscriberie abange ba gendereria go subscribe nabo igo gotobwatia inwe na abanto abaya. Rituko ria rero by the way ntete koragokunderia snippet y'omogano gete narorire Ointete gochia kobaretera rituko riankio. By the way, nkonyora ne ribaga ng'ende baka chinsemo chiri chia kibinyanchwa eye gotoka rigesusu ime ya Nyaribari Masaba constituency Kisii County. Omwana nare ore form 4 if I am not wrong. Osogetigwe n'abanto batamanyekaneti bamokorerete ebinto Omwana oye bono tari gokwana. Omogano oito timanyeti gose mwanyororire. Omwana oye agatebekana ng'a asogete botuko buna basiegete esukuru, mh, akarangerigwa gochia isiko, agasoka. Ekero asoka, omwana oyio anyorekanete rituko ria mambia aye atari gokwana. Eh, oborogi, timanyeti gose amang'ana aye kare narenge gosika rero ko twakaigure ng'a omonto okorirwe rimansu, omonto tari gokwana, ng'a omonto nataretigwe, eh, omonto narusetigwe nyomba. Ebinto ebi mbiarenge kare nao rende biasirire sirire iga tinabiigwa mono, lakini bono rende omwana oyo iga nasogetigwe korwa ase enka yabo. Botuko bwa rero nario barusia omwana nyomba, bamoira bamokorera ebi bamokorera, otoke ore gesona. Agatoka gotoka bono mambia ore rimansu igo tari gokwana. Bono amang'ana ayio akwana naye ekeene, bono mambia twaigwa ekurate, togochia kominyoka gocha tokonyora ng'a omwana asogetigwe.

Omogaka oria natete ng'a mara ekemoni nkiaretetwe gekarwa tw'isiko mwaye, babere bakomochanda, babere bagocha botuko chinyomba chinyomba chia abai ai oigwa mara mara bare isiko korwa togocha nyomba igoro, babere bakomochanda engaki entambe. Naye aeteire amakong'u amange korwa magega, abanto baye gocha bono nabaatuoma botuko.

Bagusio bagacha, naende ekero amatuko maakire bagacha, akareta ekemoni gekwete akabeka aria etiisha. Naye oto- abanto bakareta abanto togasaba. Oborogi mbwarenge gosii kare sana, mbwacha bogapungua. As a community totakeire to style up naende onye goikara omorogi gose gokamaete amang'ana aye iga yogosoka isiko kabere Gaki tiga abanto bakore ki? Tiga abanto batware omorembe. Eranyarekane ng'a omorogi oyo noare igaa, aba bakorete aya ase erieta ria Yeso Kristo basibore batige ebinto ebi iga Yeso bakobwati buna omobori bw'obogima bwabo. Konye mbagotiga, nonye ndero iga Nyasae oito basokie. Tiga bamanyekane maiso maroro onye mbagotiga. eh, nigo abanto batware omorembe. Emegano ere emenge emende eyende mwatete ng'a tokore eke gose epiwali, ntogokwana egeswaeri, ntwaane kera obogitirianda bwaito gochia ase ebisaku binde, ah emegano buna eye ero togochi gokora piwali eke gose ase eng'encho amang'ana aito a nyomba atigare gotoka nyomba. Inwe abanto abaya naende by the way, thank you so much ase baria mogendete gosubscribe, subscribe ekero ogosubscribe nari okong'a chinguru, naende by the way bari motete gotusapoti ase amang'ana a fuel we welcome you people seng'encho we do these things for the community na aye naye omonto oito naye ogotoa fuel naye ogotusupport in bundles ero gwakorire boigo nigo togotwara omogoko nabo igo twago thumbs up mm, thank you so much our brother magwagwa and uh, i appreciate you seng'encho gwanchire egasi togokora naende gwatebire ngotusupport ore ase story eyemo etochi gokora we appreciate you and again i welcome more more like you Bache ase ogotusupport enchera buna eyio etobere rahisi kobaretera emegano emenge zaidi. So rituko riankio nabo tokare chinsemo chia Nyaribari Masaba aria Kibinyanchwa Gesusu ward tobaretere omogano oyio toramanye efamiri eye iga ng'aki yabeire kegochandwa na abarogi. Oyo okobabonia nki iga akobabonia, omwana oye ekero asogetigwe ng'aki yarenge, nsa ngapi yarenge agosokiwa, ng'ai bamonyorete, Boigo, mwana oyo igo okwanire, because abapastor mbatugutete enchiri iga aria bagasaba kabisa, naende oyo okare gokora ebinto ebi iga tomotianere, naboigo totebe ng'aki, oshindwe katika jina la Yesu. Subscribe, tiga twaumerane ase omoganda ogocha, inche nkorokwa Brian McKnight.